Azul, azul, azul fell-awen, azul fell-akent s umata ay iqbayliyen, at iqbayliyen anda ma tellam, anda ma tellamt, srid n wass-agi d taṣawaḍt n temɣawlit, d'urgence, c'est un message d'urgence, d taṣawaḍt n temɣawlit, c'est un message d'urgence à toutes les femmes kabyles et à toutes les filles kabyles.

Sidi Bassagi, Sidi Bassagi ata ayen yeɛnan le témoignage, le témoignage. Ilaq ad teẓremt a tiqbayliyin neɣ a tilemẓiyin neɣ a tilawin ad teẓremt belli ur tettwabdaremt ara i Lezzayer-agi dans cette Algérie arabo-musulmane ɣef ayen yeɛnan akken i s-qqaren s taɛrabt cahada. Nasrum i témoignage nneɣ s teqbaylit d tinigatin, inigi neɣ tinigit neɣ un témoin. Belli tameṭṭut n'a pas le droit au témoignage, ur tesɛi ara azref ad tili d tinigit, ur tesɛi ara azref.

Nekkni dagi i la ngerir arabu musulman, tameṭṭut a la nparaja un témoin, ilaq ad ilint tlata tlawin, tlata tlawin qublent un témoin ma yella d argaz. C'est quoi ça? D acu-ten lɛiunat-agi? Tella d ta bac akken ad tiliḍ ad tqableḍ un seul témoignage. Mais c'est grave. Mais c'est grave! Imagine toi, je m'adresse aux femmes kabyles, ad tilimt un groupe, ad tekkeḍ la ad tilimt ɛecra yid-kent, ad tekker une bagarre, ad rint tlata medden, tlata les jeunes d imenɣi, hop, ulac akk lɣaci d liḥaca kunemti. Bac i ad tɛeddim tunjict-is, ilaq ad teddunt, ad ddunt-id tsaɛet. Però ma tili yiwet dinna tettwaḥqer, yewwet-itt lgrup-agi n tlata n yergazen. Bac ad traɛem tanajict-is, ilaq a wetma ad tawiḍ i tesɛa-nni tmeddukli, ad n-tawiḍ chaque trois femmes représentent un homme. Cak terwafa. Ahya ma tettwawteḍ paragzut tellamt i tlata yid-kunt, yewwet-ikent yiwen yella yiwen i yi-tt-stan timwa, gar timwa, acimi d lekdeb ur ntiwi tara win wihin, kemm ini tettwawteḍ llant yid-m snat ur yewwiḍ ara malgré deux femmes i yellan yid-m, anta mi ini rnu-d tis tlata, tis tlata ulac. Ha tayemmun message a tiqbayliyin, a tiḥuriyin, jem adresse de toutes les femmes kabyles tel qu'il est, ma mačči n slemt neɣ d takrityant neɣ d bu tili muslima neɣ neɣ masiḥiya neɣ neɣ normal ça va disons une croyante tout même nekuni une croyante quelqu'un voilà la différence

Imi teniḍ a tameṭṭut taqbaylit tettunḥsabeḍ d amur wis tlata n urgaz, da vous êtes un tiers d'un homme, vous êtes considéré comme un tiers d'un homme, ah c'est grave, même pas la moitié, ça veut dire la moitié ad tessaḍneḍ s lserbu, yiwen ufus, yiwen uqejjar, même pas la moitié, même pas, ma kni.

Tameṭṭut ad tt-id-yuɣal uzref-is avec l'indépendance de la Kabylie. Acu ara kem-id, vous êtes conscient de rad tettuneḥsabeḍ d amur wis tlata. Ad kem-id iṣṣiḥ mačči alamma tt-id-yessirbu ad ixas ciṭuḥ, ad ixas ciṭuḥ-agi akka-agi.

de la politique n at Waraz ačeṭṭef n Meḥraz n at Bani Hilal. Tameṭṭut ttwalin-tt kan s tanubji, bla ma ttɛawad ɣer diwa i lehdur. Si tanubji, uniquement bla ma nenna-d, efhem lmeɛna n wawal, c'est une vérité. Aḥkummem, d aya kan, a Leqbayel, a Tiqbayliyin, aḥuddu, aḥunnu fell-akent ur tmiritimt ara, alors, déjà tagi n témoignage, ma trebḥemt-d annect-agi déjà c'est un grand, c'est un grand pas, ad tilimt à égalité, à égalité avec l'homme.

Ur ttqadareɣ lɣaci i yettnadiɣ tadukli deg Uqbayliyen s umata akken yebɣu yili. Akken yebɣu yili. Imaliḍ Ɛacur Ɛenṭar akked Ɛmiruc. Ɛmiruc akked Ɛacur i yebɣan ad tesseɣlim, ad tesseɣlim Ferḥat. Lakult d Ferḥat. Ya, neɣ, neɣ abeɛḍ akkagi. Ay, ay, ay, ay. Akken, akken, bakken yeḥya akken. Win mi yefka Ṛebbi sser, leqder-is meqqer, anda yedda d amkan-is, anda yedda d amkan-ik, tiyeddit yeẓran ad tḥader, awi, a ma yefka-ak Ṛebbi leqder, ma yefka-ak Ṛebbi sser, leqder-ik meqqer, anda teddiḍ d amkan-ik, tiṭ-ik yeẓran ad k-tḥader, ih, kunwi, deg mi ara d-tekkrem d aseččefčef.